hello maxaka data ku hambanahambana vito ra mina hi mina mandla le gerek ni ri ka noko maxava ni kha ni mi tisela tinahona ku wa hina wa nkanelo wa gingirikani um hi kha hi dyela hi mr post hi kha hi dyela hi mr post um ni mi byerini ku hi ta hi languta risimu leri ri nga tshuka ku i vuloyi vuloyi ye mr post na vuloyi ku hava album ya xo xi nga hava mhaka ya vuloyi guys a hi tweleni

ni bile na hite i risimu ra prince rhangani um loko mi ke mi mi na yona album ya pongo please go there and listen check um, track number four it's called dlozi ri pfurini sounds very familiar

ka ka ka this song ra vulo ra mr post uh, ni nga va ni kha ni hoxisa mara leswi mi ni swi twaka mi ni twa dlozi ri pfurile ka this song guys ni kombela mi ni pfuna mr post vuloyi ha a toneni ni bile na hite ni bile na hite i prince rangana and i understand why it's like that because it,

ku fambe tingwenyankelenge ku sele phosa kumbexana ni swi twi kahle laha mi kuma mi ni correcta n'wina mi nga na rona album leyi ho yi tshovekile album ya mr post tshovekile album

okay kambe vuloyi lebyiwani xizamazama swilo hinkwaswo swi tsandza mr boss zamazame swilo hinkwaswo mara a nga a nga vuli yena a ni u yimbelela u swo swi nga ri yena mara i vulavula hi vutomi lebyi hi byi hanyaka leswi hi hlanganaka na swona

Ah, Mr. Post, what I've loved left Tom Jamina, man. This song speaks to me, speaks to my life. This song speaks to my life. And it's true, man. What I'm a ya hlupa, man. I, I know Billy vangu ka ka timhaka ta vuloyi mara I agree with Mr. Post. Valoyi hey loko za ku nghenela va ta ku cincacinca. va ta ku cincacinca va ku endla va ku endla bolo a ku tleriwi ma tiva heyi hayi kahlekahle ha fa mani ende u kuma ku swi endle maxaka swilo leswiwani mani swi endle maxaka vanhu lava ku tivaka vanhu lava i nga va tshemba va ku ri vona va ku endlela ku mhaka ya vuloyi va trainer hi wena va ku va ku va rini va ku tlanga bolo a hi tweni Mister Posi i ri yini la i ri yini. mhaka yo vuloyi yi fana na bolo va ta ku cincacinca ku ri maxaka ende vuloyi byi fana na bolo leswaku va tlanga hi wena va tlanga touch hi wena dirini la leswaku this line ya thathatha ne ya vava and uh, it's funny it's very comedy like mara yi vulavula hi ntiyiso wa vuloyi va bathathatha hi wena vo niketana phela a bolweni ku nghena 22 12 for 1 11 11 is 22 ne so ku na goalkeeper ku na whatever se va phasana hi wena ende kuma ku i maxaka ya wena ha leswi hi tlanga na swona loko hanyeni mana no wa ta vuloyi ya masiku yin'wana loko no dyondza ku loya dayeba mara valoyi i va maxaka ya wena a ku na vanhu van'wani ya ah, va hlupha vanhu lavowa hi ya man ish Hi leswaku va ta ku kayisa i zamazama ku lava ku humelela i zama ntirho i zama ku dyondza i zama mabindzu swi tsandza ma swi twisisa hikuva va va va ku khomile va ku khomile vakokwani n'wa ha va tivi va hina this song is very personal to me I'm sorry it's personal. you know va hi karhata vanhu lavowa hi ende maxaka leswi endlaku swi swi nyangatsaka swilo leswiwani i loyi maxaka a ku na munhu yoloyi hatla nga ta ku loya ni va tiva la xinkavani xa ho xi nga wela kona o oh. voni yi sungula kahle lana i'm sorry i'm getting personal i'm sorry i'm getting personal but this song speaks to me kuma nampundzu va pfuke nampundzu ku haxahaxiwini la ka n'wina ku haxiwa swilo nga swi tivi ku kumelela yini loko wo fambi celeta kuma ku celeliwe swilo tinhloko ta timfenhe tinhloko ta timbyana va tindle swilo leswi hinkwaswo vakokwana n'wa o

i kuma ku rhamba rhambaniwini mhani ku ri na ku ri na conference ya vaprofeta miti ya n'wina mhani hi ku lava ku loya munhu loyi a nga ku ti tirheleni yeses mister post ni kombela hi va byela va petsa Ah, it's a shame man it's a shame it's a shame ku ri hi fanele hi hanya ka vutomi bya so kuma ku wena yo ti yo ti zamazamela swilo va ta va la ku ku ta va ku va ku twisisa twisisa va ku testa testa so mara va nge helo heyi hi ku loko ku ri na xikwembu ha swi tirha a swi fi

I'm not sure about that drum thing. Let me listen to it again. I'm really not sure ku ri swa swa linka na ka risimu leriwani. This is a very nice song mara this part ya ya that feeling ya ku ku ri nghena mafon'wini ku biwa swingomani I am not sure. Let's hear. Let's hear.

okay swi dume ngopfu vhele ku ve ri hi leyi maki byela hani ku va loya wena vadala mi no khensa ku ni hahani

this is a very nice song but i'm not sure about that part that part i'm not sure about it ku ri swi nghena kahle na i'm not sure I, i'm not feeling it a ni a ni swi fili laha yi nga fika ni cinca ni nghenisa a ni swi fili a ni swi fili mara i love the the the the chorus or ku hlavelela loku nga kona lawa i love the loko ri sungula nghena ka chorus i love that part Ah, it's a good song. I'm sorry, this song is, speaks to me, speaks to everyone that is out there. Van'wana mi tlela mi kha mi lorha mi kha mi dya swilo navusiku. Van'wana mi tlela mi kha mi mi mi mi mi cakunya swilo. Van'wana mi mi lo- mi lorha mi ri matini. Swi tele ngopfu. The- The only solution ka swilo leswi hinkwaswo i hosi ku va munhu a khongela loko ku haxa xo xo tlula xikwembu va ka mani va nga nghena vhele mara va nge koti xikwembu xa tirha heyi mara va loyi vhele va hlupha heyi va hlupha va hlupha va nga lava ene maxaka va lava ku testa hi wena va lava ku dyondza la ku loya ehenhla ka wena ayi hayi Hi, Mr. Post, Mina Simerwan, I love it. I'll give it this song. I'll give it a nine and a half. I'll give this song a nine and a half. I, I broke this thing. I got too passionate and I broke it. I can't blame Mr. Post. Sure, tshoveka swilo leswi. Sure, tshoveka wena bad. Kumbe ku lava super dlula. Ku lava super dlula. Ku lava super dlula wena badala. okay ni khensile ni khensile ni khensile a a hi langutele simu rin'wana leri nga ri nga ri endlaku lawani handle ka ku va simu ri ri xa ku fana simu ra prince ra nga na dlozi ri ri ri pfurini dlozi ri pfurini that's a funny thing tayela na tshilo to hansi lava va vulavula hi ku vulo va pfarini lawani prince ranga ni ri responda ku dlozi ri pfurini ene ti ba ku fana tsimi letiwani ni koma mi ta tianalysis ta n'we hi n'wexe mi cheka pongo ka album ya yena rhangani last year mi ta swi vona ku swa fana same beat

ka ti-social network-e um hi twa ku ku humelela ni duvula moya ka nkatelo wa tinrikana